Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, in go enter my whole body and change me well. Give me the blessing. Make I fit be your faithful pikin wey believe your word. And make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord.

Rige wey come from di book of Revelation. Me, John, see anoda angel wey dey come out from di east. E hold di seal of Baba God wey dey alive. Di angel shout wit loud voice tok give di four angels

from every tribe of Israel children. After that one, I see another vision. Now plenty people, where nobody fit count, from every nation, every race, every people, every language, them stand for front of the troop

Dem bow down flat for front of di throne, worship Baba God, and shout sey, Amen! Blessing and glory, wisdom and thanksgiving, honour, power and strong might na for our God forever and ever. Amen! Elder talk to me sey, Who be all dis pipo? wey wear white cloth, Where dem come from? I answer say, My oga, na you sabi pass. He come tell me say, Na dem wey don survive the big wahala time. Dem don wash their cloth clean. E don white well for the blood of the Lamb. The word of the Lord. Responsorial sound. The response na, Papa God, na we be the people wey dey long to see your face. The earth and everything wey dey inside am na Papa God own. The world and all the people wey dey live inside am na im na im you seed and river take balance the earth well.

and even reward from him wey dey save. Na dis kain pipo dey find Baba God, wey dey find di face of di God of Jacob. Baba God, na we be di pipo wey dey long to see your face. Second reading. Reading wey come from di first letter wey St. John write. My pipo wey God love, Make una see dis kain love wey Papa God don show us, sey we fit ansa God pikin, and na true, we be im pikin. Di reason why di world no sabi us na becos dem no sabi God imsef. My pipo, as e be so, we don already be God pikin now. But waiting, we go turn to later. You never show finish. One thing we sure of be say, when God go show himself finish, we go be just like him. Cause we go see am as he be. Anybody wey get this kind hope for God or keep himself clean just as God Himself, pure. The word of the Lord. Alleluia, Alleluia. Jesus talk say, make all all of una wey don tire and dey carry heavy load come with me, and I go give una rest. Alleluia, Alleluia. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel where St. Matthew writes. When Jesus see the crowd, he climb go up the mountain. As he sit down, in disciples come nearer, na so he begin teach them. He talk say, Blessed be the people wey poor for spirit, cause na dem get the kingdom of heaven. Blessed be the people wey dey cry, cause God go comfort them. Blessed be the gentle and humble ones, cause dem go inherit the earth. Blessed be the people wey dey hungry and thirsty for righteousness, cause dem go satisfy well. Blessed be the people wey dey show mercy, cause God go show dem mercy too. Blessed be the people wey heart clean, cause dem go see God. Blessed be the people wey dey bring peace, cause dem go become God pikin. Blessed be the people wey suffer because dem dey do wetin right, cause na dem get the kingdom of heaven. Blessed be una when people go insult una, persecute una, and talk all kind lie against una because of me. Make una happy and rejoice, cause the reward we dey await una for heaven big well well. The Gospel of the Lord. Reflection My people, today gospel by one of the strongest message where Jesus ever keeps. Keep the attitudes he fit call am God own way to see success for life. For this world, people dey always chase money, fame and power, but Jesus come turn everything upside down. He talk say, blessed be the poor in spirit. That one mean say, people wey humble, wey know say dem need Baba God every day, na dem really blessed. no be pipo wey get plenty tins or wey dey form say dem no need anybody. Jesus dey tell us say true blessing no be about wetin you get for pocket but wetin you get for heart. E talk say those wey dey cry now go later receive comfort, meaning say Papa God dey see your pain, your tears no go waste. Even when you dey suffer, if your heart still dey clean and you still hold Baba God tight, better day go come. He still talk say, Blessed be the gentle ones, this world like people wey dey loud and aggressive,

God go satisfy them because he dey always side people wey dey work for justice and truth. Jesus still bless people wey dey show mercy. We heart team wey dey try bring peace everywhere dem go. My brothers and sisters, to forgive person no easy. but na pipo wey forgive and show love go see God. Finally, Jesus tok sey if pipo insult you or persecute you becos you dey follow him, make you move vex. Make you rejoice becos your reward for heaven big well well. That one mean say no be every suffering na loss. Some suffering na seed wey go bring eternal blessing. So the Beatitudes dey show us God own way to happiness, no be through greed or pride, but through humility, mercy, and faithfulness. As Christians, make we no just read am, but make we live am. Make we make our life show say we believe say heaven reward pass earth reward. So ask yourself today, I dey humble or I dey always want make people hail me? I dey forgive people wey offend me? I dey bring peace or I dey always cause wahala? I dey stand for change even when e hard. Make we pray. Papa God, make you give me humble spirit, clean heart, and courage to live like Jesus talk. Help me to show mercy, love peace, and hold you tight even when life hard. Make my life rep- reflect in blessings when they come from you. Yes, you pray to Christ our Lord.